Nyadi, ibu Bilam tu baru empai lama udah beranak tau beranak ke lelaki diberi iya nama Mengan. Au udah nya tadi kira ku nyu bisi ngelima ngenam bulan ke nya laki iya tadi. Pan lalu nurun baru au gawa ba menua orang. Laki nya pulai cuti minta sampai lima enggau enam bulan laban deka nyaga bini iya ke beranak. Nyadi diatu udah bini iya nyu dapat mindah au gawa sebelah bilik nya tadi laki iya pan lalu kereja baru. Suba laban ke bedau baka diatu wai enti diatu enti laki kereja bini sigi enggau sebelah negeri. Nyadi suba bedau. Tinggal ba rumah, rumah panjai. Au bilam ngau ngau mengan tadi tu wai emm kitai nemu rumah panjai mayuh macham penti pemali wai macham utai tu neh tau nya neh tau menya tadi tu wai. Nyadi ba menua sida bilam nya suba bisi siti ai au emm. Ai nya tadi kini ku mai seraya ai payak au anang perasa kita ninga nya ai payak taja pan iya deka ngau ka ai payak tadi enda chelum enda bau iya weh nama iya diberi ai payak tang ai nya chiru pendapat sema ku jaku ikan seluai au banta nya tadi bela kesegau dalam sungai nya tadi bisi dipeda enti ngam kena pancar mata panas. Ai paya nya, tiap taun ti maya sida iya gawai, sigi selalu dipiringka sida iya. Nama kebuah dipiring laban ai paya enti adi kala didambi sida iya serumah mimpi. Ba ai paya nya bisi jelu naga bechurak gadung nyaga ai paya nya. Enti lebuh maya kena manah. Angin enda betul nuan bisi puni mandi dia nuan sigi kena. Tang nadai ku enggau dini gendur mandi ti enda ba dia nepiak ke nawai tang enda iya nganu semina iya nganu enti ditu bisi puni. Ambi ke banding baka di nyebut ka makai de nya enda negu alu nyau mandi anya sigi ngaya meda nya. Kenya ke nya tadi. Nyadi. Nyu ukai siku dua weh ngambi mimpi tadi nyu genap sida sebilik nyentuk ke uh, keti nama nya bilam tu tadi pan bisi kala ngambi mimpi meda jelu naga nya wai sei panjai wai nyu nyu tanduk seba ku jaku bechurak gadung nyaga penai sida iya nya pagi nya au sebedau bilam tu tadi nurun mani penai kin Iya nya kiruh bintu kutai dulu laban iya ke keti nemu nya dua panuk kutai nyedia kutai tu ai apai enggau indai tadi au dia meh nya tadi tang enda agi ngelak ke apai enggau indai iya nyadi indai tadi nyaga te nya nyaga tudah mengan nyadi mayat tu au aku ninga madah mengan tu nyudah tau bejalai wai. Nyudah nemu enggau dep berandau apa nama semua enda wai kira bisi dua taun tiga taun pia meh nya tadi laban ke ne mit sigi temanchal madah ngagai indai sambil ke gali bayam utai sebelah ayam tadi madah diri empu ka minta tusu legi ku indai iya aku tu agi gawa legi ku ngaga ke dep. Ku indai Awang. Laban kinai kati bela ke utai penuk ke utai basu ke utai en tadi tu ai. Enda berasai genap jam au udah temu tai temu indai Palukah mandi mai gari au mai pinggai mai semua utai au tadi bebasu kin nyadi aaa mengan tadi pan lalu handik iya seduai Palu nyau ke mandi ke pendai kin. Senenjik bendar wai. Bisi ga bala siku dua mandi din tadi tenam mayuh. Au nya ke meh penyamah iya bebasu ke utai ne arai orang ngachau. Basu basu apan nama semua udah tembu basu tadi baka selama pulai. Pulai ke rumah ari tengah hari berendah makai apan nama semua. Malam nya pia mega udah makai au sida iya nadai pengawa duduk ba bilik besai laban ke indai Wilam tu tadi ke beranyam. Apai tadi duduk ruai din berandau enggau bala ke bukai. Jadi bilam tu ngelipat gari mengan au pemuas ke main-main sebelah bilik pesain tadi iya pa lalu ngalik diri sepiak indai iya. Indai nya munyi meda iya engkai lelak main ka kad tinduk ku indai iya. Dia pun enda mukai-mukai mengan tetalu ngenyit. Au telalu nyabak wai. Ngabak mendar mendar mendar aum enggai aum enggai beri ke tusu enggai tak agi nyabak pedis gamal inya tadi baka ke bisi utai nganu utai ngetuk nyu muas ke nyabak ngai baduh badu tu bai sida ke deruai nyu datai ngesah sida ke bilik ke iya aum siku enggai beri ruti enggai berap enggai agi nyabak tilik sida iya tubuh ap ati keti menya indai tadi. madah agi bilam ngasu muka baju anak iya engka ti bisi nyemayar tauka nyamuk ke ini tauka semut ke ini ngetup belakang ke ti meda ku indai iya abih buka nya telanjai nemengan tadi tilik kiba tilik kanan tilik kaki perut dada jari pala tadi nadai ga meda utai nya ngetup iya tang iya nyampek tubuh iya tadi nya bebali wai nya bebali maram ari belakang. Dia mai ngua ke depan nyukap bebali churak gadung wai. Perut iya wai nyu nemu besai sebesai gentung segentung. Nyawa nya ngai ngetu ngetu nyabak. Ampu salah tun tu. Enti pia anang guai. Aku limpang kili kin dulu ngambi manang aki ngaban dulu engka iya nemu ngadu ke igat tu legi. Pia ku Apai Bilam. Bala bukai pun setuju magang. Bisi siku dua enggau ke ti menya Apai Bilam nya madah ke Manang Ngaban tadi. Aa Manang Ngaban nadai beleman datai lalu deba baik sida iya kia. Datai iya ba dia maya iya nunga mengan tadi iya Manang Ngaban tadi. Aa dah enda lama iya ngenung enda munyi iya meda mata mengan tubuh mulut jari perut. belakang dada ai wai um salah pengawa tu aku enda berani bejamin ke utai tu legi ulih dadu ke aku tau ke enda laban utai tu bisa amai besai amai mangah utai tu pia ku manang aban wai bejaku sambil ngilik kepala iya. Nai. Adu ke dia meh manang. Tam nama macham chara kena deh ngadu asa meh seput anak ku nya legi ulih idup pulai baka selama badu nyabak ku bila meh weh au madah ngagi ke ngaban teringau sebah sabak tu dah tuai enta di au ulih nadai salah aku nguji dulu. Nyadi, minta bala ke bukai nya pansut keruai magang dulu. Buek sida sebilik tu aja enggau aku aja bedalam bilik tu. Kita ngenti deruai anang guai ngachau. Ku manah ngaban weh. Aaa pai bilam tadi penalu ngasuh sida pansut bela beranti deruai duduk deruai mega magang. Sida ba te bilik dia. Manah ngaban. Au alu minta belisun kena muang ke lupong iya mayuh lupong iya wai meli ke batu meli ke kayu menya tadi eh meli ke butul menya tadi macam ai ke udah kena iya ngirah pengaruh tadi pen alu ensut iya ngagai tubuh mengan udah nya tadi iya pen alu minta baju mengan siti enggau baju indai iya siti enggau baju apai iya siti emm. Maya nya narai entu nya naruai laban ke datai ngenyit debai orang nuai ke ngaban tarik tan nya meh lalu beradu ba ke nya lalu bintu utai ba ke nya iya pa lalu mansut ke puak ke umbu deh debai iya pala enda lama deh nya maya iya ngebap diri puak ke umbu iya perlu tegali luput tuai maya iya ke luput nya tadi iya meda semangat niang mengan tu. Peda iya gali lalu madahka diri deka nusu ba indai iya. Tang indai iya madah belegi-legi ngujung enda ingat agi seduai penalu mandi. Maya seduai mandi siang hari tadi semengat mengan nang sigi udah lama di kati inya dianti ape kati nama nya bayak naga nya tadi ke dalam ai penjaga ai nya. Datai ba ai semengat iya palu ulih naga enta ding. Nya iya. Nyadi lebuh maya manang ngaban keluput enta ari iya berandau enggau naga nya minta semengat anak mensia nya pulai baru. Ulih aku meri semengat mengan tu agi ding tang. Enti aku meri iya, nama tau ke beri ding agi aku deh. Enggai aku diambi ding apa ke tu nadai kena dimalas aku. Ko naga nya wai. Emm kati ke enti aku meri di babi siku ka dei nadai jarai bukai nya bisi kami. Nya engka tebesai agi nya ari tubuh nembiak nya. Ko manang ngaban wai. Ninga pia tadi naga nya penelu setuju. Au tang kita enda tau nang ampun. Siti piring buai kai siti piring kah belenggu ampun. Pama kita enda ngampun pengila lusa enti iya mani kai ke tu baru semengat nya sigi aku empa tagup ku sekali. Pia ku naga nya wai manang ngaban ngau ke aja. ngai ngai berani mantah jaku iya agi. Semengat mengan penalu dambi disua ke naga tadi nyadi maya nya naga nya endang sigi nudah nyedia ka nyalai semengat mengan ka dempa tadi tu ai nasib mana ngaban nya jampat atai tadi tu ai. Nelama udah nya mana ngaban penalu ngeleda ari luput iya tadi semengat iya lalu berumban. Engkah iya ba pala mengan alu sepu iya ba pala aji enda ding. Au baka ke di kati ne menya api panyah ai mengan palu tengkelap badu nyabak nadai bemunyi agi. Dia pen tadi iya alu madah ngan sida sebilik. Malam tu aku enggau kita bemalam ditu dulu. Kasih kita ngenyung ku kela kelut enti malam tu pegila ku kitu baru. Nyadi pegila kitai bisi pengawa da baik aku. Kitai enda tau enda miring, miring ampun siti buai kai lalu siti engkah langkau ampun. Lalu kita enda tau nyedia ke babi siku. Nyadi babi nya anyut kitai dai enggau piring nya sekali pegila. Nya kena aku nukar semangat igat tu tadi. Enti kitai enda meri iya babi pegila semangat iga tu deka dami iya baru lalu dempa iya baru ko manang ngaban wai bala sida ke dia nadai kretek wai Apai Bilam Bilam ngan Indai Bilam nyaut au magang nama orang ke deruai palu pulai udah ninga tadi. Pagi siti tumu sida iya wai bintu ku utai. Au mih riang ngalu makai pagi menyedia tadi tu wai ngaga piring ngampun siti ba ai siti engkau ampun siti engkah ba rumah. Kena ngampun ke rumah sida iya ambi ku utai enda angat. Au udah nya tadi sida ke pendai babi perlu dibunuh au pengudah babi engkah da ai piring tadi alu danyut enggau babi sekali. Tang agi bediri ba penai dia sida iya wai semua sida kengka ke serumah nya enggau memengan nya enggau bebilang nya bediri ba penai nya tadi tu ai sema ku jaku tak baru anyut tudah babi nya tadi bisi meng lima depa ari sida ke bediri nya peda utai wai au alu beraie pepeda ai wai. peda utai ari datai ari ulu nyo ai ai entadi nyu tinggi wai laju ai tengah-tengah tadi wai sida sigi ngadang nya naga nya au merai ari ulu nyin datai dia lalu nagup ke nya kati nya piring enggau babi tadi pan lalu lesak ke dalam ai kin ari peda agi ngelama tu sida iya semina meda naga nya ba mimpi aja tang sehari nya. pagi nya baru sida ain nyengenda ba mua mata meda naga nya rana-rana wai baru sida ain arap ai paya sida entadi amai-amai dijaga naga nya nama pengudah nganyum piring langku ampun ke entadi sida pulai ke rumah baru ake kati menya manang ngaban pen manang ngaban pelu dayung pulai baru bepun ari nya tadi. Nadai agi utai ngachau menua sida iya, ai sida iya wai. Semua sida iya ke mandi kai paya kia enda tau nan negu dulu. Enti enda nyebut baka chunto ka nurun malik lama itu, nadai deh nyebut ka makai negu. Au biar limpang negu, mai asi dua tiga leka bebagi enggau pangan diri negu negu negu magang laban nemu. Enti kita nan negu, enti sapa bisi pun nya iya. baka igat mengan tadi nasib nya bisi meda ngaba nya nyelamat ka iya au pia ka nya tadi wai utai tu nyadi din tetu wai kati nama nya ba menua lama lama din ngilah nemu kita ngilah sempadan nyin ngilah badau din antara lubok antu enggau indonesia din utai tu ke nyadi wai cherita tu cherita amai. Au aku ngai madah kita dini endur iya nemu cerita kala ninga rebutusi ke sebut ke tu. Um abis wai enda berasai cerita pandak kitai ujan menua kami di miri wai kati menua kita bisi ujan dia wai au anang laun ti endur au ngulih ke ari ujan tu nya mai ti endur tumu ami ke jenak agi ami ke pegila nyamai lantang agi seput dani. Au nyamai agi tubuh engkebut kiba kanan lebuh maya enda bai kitai gawa. Nya aja cherita kitai bekaul enggau ai paya entari ke bisi dua naga entari tu ai. Au kadang-kadang tadi ba ai siti tu lubok siti tu ai siti nyin sigi bisi aja utai ngibun utai nguan pina kitai enda meda kitai enda nemu meng nya tadi tu ai. Em kira kelengkak aku naka tu dulu cherita kitai sekali tu pekila aku nusi kitai cherita baru. sesiti agi cerita ka tekungsi ku enggau kita. Ah nya jah rakung Nya bujang Ray Pengau Libau, bujang Pegari tau ke Tan Sri Tun Raja nan ningan aloi support this channel. Sigat sepan selalu. Bye bye.